So abusua mekyia wo. Sɛ wobɛkae Berekum Hema ada no a otumfoɔ ɛba Berekum wabere a na wɔyɛ Nana Amankoran di awuo ne yie no a Santehene ɛsoa Kumasefoɔ nyinaa baeɛ because of ɛnyɛ bono nyinaa o but the kuro baako the powerful dɔmaa ɛne the powerful chief Nana Ɔseadeɛ yɔ Ɔsagyefo Agyeman Badu Nana Agyeman Badu ahu hu nti, eh, Asantehene firi Kumase a ɔba ayie wɔ Berekum no, ɔsesaa kyɛ sɛ ɛnne nyinaa ɔsesaa bi baeɛ. Na ɔbaeɛ a ɔbɛyɛ ayie no nyinaa wie ne n'asɛm nyinaa ne sɛ Berekum yɛ ne dea. Ɔno na Berekum yɛ ne dea nti na ɔde bɔ ne ho asafohene. Wei nam so ma Berekumfoɔ dwae. Ɛma ɔhema a ɔwɔ Berekum bɛkaa sɛ Bereku mu yɛ asante, nti wo a ontumi ntena mu no, tu firi hɔ na kɔ. Ɔhemmaa ahomasoɔ paa na ɛnyɛ biribiara. Sika kakra a sɛbisɛbi o, mesusu sɛ ebia, wode ma memfa ebia mmra, ae, wakɔgye de ahyɛ ne bɔtɔ mu nti no, ɔyi ɔno ankasa ne nkurɔfoɔ ama. Na deɛ ɔyɛ nyinaa akyi, Berekufoɔ se daabi, yɛde ɛnka hwee. Yɛmaa Nana Dɔmahene lɛtɛ koraa sɛ, Ayie na sɛ ɔno ankasa ne yɔnko ɛyɛ brɛkumhini a wanya ne baabi kɔ na yi ase koraa yɛse yɛma ne mba ɛnyɛ hwee ɔtena ne baabi wamba ɛnɛ a me ne wo kasa yi brɛkumhemaa ɛɛpa akyew serious paa ɛna adwantoɔ ahodoɔ a ɔde akɔ yɛ nana dɔmaahene hɔ na ɛnyɛ asɛm ketewa n'asɛm nyinaa ne sɛ asɛm deɛ funny n'asɛm nyinaa ɛne sɛ na nka nana amankwaa di ewu firi mu no sɛ ɔhemaa ɔne esi hene na nipa a ɛyɛ berekum hemaa ɛde ne kɔɔ sɛ nka ɔkɔ na yɛsi ne hene ɛwɔ mmanhyia no sɛnea ne bia ɛyɛ no no otumfoɔ bɛgyina tum na nka wasi ne hene no otumfoɔ se lalae nipa wei ade no aba mente aseɛ da na mmom me ankasa mewɔ obi wɔ hɔ a mede no bɛsi berekomhene. Ɔhemmaa se, Daabi, wei ɛna ɛyɛ dehye a wɔtumi di adeɛ. Otumfoɔ se, Daabi, me na kuro no yɛ me dea. Mode kuro no aba abɛhyɛ me mase awie, nti ɛyɛ me dea, nti me deɛ mepɛ ɛna mede no si so. Sɛ mobɛka Otumfoɔ ka asɛm bi sɛ wo yɛde wo bɛkyerɛ no koraa na sɛ wo w'anim nyɛ ne fɛ koraa a, wɔtumi ka sɛ wɔ ahennie na ɔma wonni. Ɛnde wo ho ɛtan a ɔma wo nni ɔpɛ obi a ne ho ɛfɛ nso na henfo ɛwɔ Kumasi baako kura nni a ne ho ɛfɛ but ɔno deɛ ɔse yɛde wo ba na w'anim nyɛ ne fɛ koraa a ɔtumi ka sɛ wo memma wo nni adeɛ no nti wei ɛna ɛma Berekum hemaa ɛde ɔbarima kɔɔ sɛ wei na ɛyɛ de sɛ wɔtumi di adeɛ wɔ Berekum na ɔbɛyɛ Berekum Berekum man hene ɔtumfoɔ se daabi n'anim nyɛ me fɛ nti ɛnyɛ adeɛ a mɛte aseɛ nti wante aseɛ o ɛti sɛ ɔtumfoɔ sɛ ɔno ankasa ɛbɛsi ne hene wɔ Berekum. Wei na Berekum hene, Berekum hema se daabi, me deɛ ma menkɔ na memfa dwantoa nkɔ ma yɛ nana ɔsɛ adeɛ ɔyɛ agyeman badu. Na nana a bɛrima kokodurufoɔ wama asanteman ɛda, wɔma asanteman adwene, dadwene abɛtɔ wɔn so. Wɔn aduane koraa wɔn ntumi nni na nana otumfoɔ kaa sɛ adɛn na n'ahemfo agyae ntɔkwa no ama ɔno nko ara na ɔreko. Yɛhwehwɛɛ mu no, na ahemfo no ahu no sɛ ade a otumfoɔ pɛ sɛ ɔde yɛ abonofoɔ na ɛnyɛ ne kwan so no, ɔredane history no. Enti deɛ na na Dɔmahene ɛka biara yɛ nokorɛ. Nti adɛn nti na yɛmmɛdi otumfoɔ akyi? Yɛ he pɔn ne wo mmom, but yɛntumi mmɛdi w'akyi ɛma wo nko ntɔkwa a mfasoɔ biara ɛnni so. Nti sɛ a Aberekumema ɛrepa akyew sɛ ɔsrɛ Nana Dɔmahene ɔmmɛka bi ma no. na ɔhene a ɔno pɛ sɛ yɛmfa no si so wɔ bekum no yɛmfa no nsi so nyɛ saa de otumfoɔ de ɔno a ne nkɔfoɔ firi kumase ba abɛsi so ne apɛ kwan bi afa bekum agyapadeɛ nyinaa deɛ ɔhɔ a bɔga mede ɛbrɛ ɔno no sɛn na wadwenkyerɛ ɛyɛ wo wosusu sɛ na dɔm ahene ɔnte aseɛ ɛma bekum hema a anaasɛ berekum hema wayɛ nea mmɔ ho nsɛm wamfa obu ama nana dɔm ahene ne berekumfoɔ na sɛ nnɛ abu aka ne sim a yɛma ɔno andeli n'ade anaa me din de old boga ha ɛyɛ me yabunu ni tv sɛ ɔyɛ bunu ni a bɔ mmɔdene ne share video no invite wo nua na afei wadwenkyerɛ no fabra na ɛnyina yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ ha makra